بدۆزینەوە داوامان لێکا سەنتەرەکەی بدۆزینەوە ئێمە وتمان بۆ شیکارکردنی ئەم جۆرە پرسیارانە پێویستە سێکشنێک وەربگرین سێکشنەکە بە ئارەزوی خۆتە تەریب بە ئەکسێکی یاخود تەریب بەوای بوو بەڵام ئاسانترە لەوێ ئەم لایی لەگەڵ هەر تەوەرەیەکیان نبوو بەو ئاڕاستە وەری بگری زۆر باشترە کەواتە ئێمە بەم شێوە سێکشنەکەمان وەرەگرین ئەم سێکشنەی کە ئێمە وەرمان گر کەواتە مادەم لەسەر ئێکس وەرمان گر ئەما بێ بە DX سەنتەری ئەمە وتمان پێی ئەوترێ ئێکس شەدە وای شەدە ئێکس شەدەکەمان کامەیە ئەمە ئێکس شەدەیە هەتاوەکو ئێرە ئێکس شەدەیە ئەی خاڵێک لەسەر وەربگرین ئەبێتە چی ئەبێتە ئێکس و وای کەواتە ئێکس و وای ئاوا ئێکسە بۆ خوارەوە شتیە

دی ئێکس یەکەین بەم شێوەیە ئێستا ئێمەین چیە دۆزینەوە ئێکس فەتحە ئێکس فەتحە وتمانە کاتە چی ئەکاتە ئینتیگرێشنی ئێکس شەدە فی دی ئەی لەسەر ئینتیگرێشنی دی ئەی ئەگەر سری بکەین مەسافەکەمان لە کێو بۆ کوێ ئەگەر ئێمە ئەم سێکشنەی کە وەرمانگرتووە لەم بینە وەرمانگرتو ئەم بینە چەند بۆ چەنە ئەمە خاڵی ئۆیە سفر بۆ چەنە یەک کاتە ڕێنجەکەمان لە سفر بۆ یەکایە ئەی ئێکس شەدەکەمان ئەکاتە چی ئێکس شەدە هەر یەکسانە بێ بە چی ئێکس چونکە هەمان دووریان هەیە کاتە مادەم هەمان دووریان هەیە ئەکاتە ئێکس ئەی دی یەکەمان وتمان ئەکاتە وای فی دی ئێکس ئەمە ئینتیگرێشنەکەش وەکو خۆی نووسینەوە سفر بۆ یەک لە خوارەوەش بەم شێو وای فی دی ئێکس سەر لەبەر ئەوەی گۆڕاوەکەمان دیئکسە گۆڕاوەکەمان دیئکسە کەواتە ئەبێت هەچی وای تایە بیکەین بەچی بە ئکس ئەی کاتە وایە کاتە چی ئێمە خۆی هاوکێشێکی پێداین پێمان ئەڵێ ئەم کێرڤەوە دروستکراوە وایە کاتە ئکسستوانی سێ کەواتە ئەڵێن چی یەکسانە لە بری وایەکە ئەمە ئکسەکەی خۆمانەی نووسین و وایەکەمانەکاتە ئکسستوانی سێ فیدی ئکس بەم شێوەیە سفر بۆ یەک. لە خوارەوەش ئێکس توان سێ فی دی ئێکس لە سفر بۆ یەک. سێیەم ئەگەر بێین ئینتیگرەیشنی بۆ وەرگرین ئەمە ئێکس فی ئێکس توان سێ کاتە ئێکس توان چوار ئەمە ئێکس توانی چوار فی دی ئێکس لە خواروش ئێکس توان سێ فی دی ئێکس بەم شێوەیە ئینتیگرەیشنەکەشی بۆ نووسین سفر بۆ یەک ئێستا گەر ئێمە ئینتیگرەیشنی بۆ وەرگرین ئێکس توان چوارە بێ بە ئێکس توان پێنج دا بەشی پێنج لە ڕێنجەکەی چەنە سفر بۆ یەک لە خوارو ئێکس توان سێ بێ بە ئێکس توان چوار دا بەشی چوار ئەمە ئینتیگرەیشنەکە بۆمان وەرگرت ئەنجامیش بۆمان دەرەچێت کە چیمان هەیە ئێکسەکەمان دەرەچێ بە ئەو پۆینتی هەشت بەم شێوەیە ئەستا گەر ئێمە بمانەوێت وای فەتحە بدۆزینەوە وای فەتحە وتمان ئەکاتە ئینتیگرێشنی بە ڕەنگی تر بیکەین وای ئەکاتە وای شەدە فی دی ئەی لەسەر چی دی ئەی یەکسانە وای شەدەکەمان ئەکاتە چی ئەگەر لێرە ئێمە سری بکەین وای شەدەکەمان ئەوەندەیە کاتە ئەگەر ئەوەندەبێ ئەکاتە نیوەی چەنە نیوەی وای ئەکاتە یەک لەسەر دووی وای فی دی ئەی دی یەکەمان ئەکاتە چی ئەکاتە وای فی دی ئێکس بەم شێوەیە لە خوارەوشکە هەمانە دی ئەیەکە یەکسانە بێ بەچەند ئەمە ڕێنجەکەمان هەر سفر بۆ یەکە هەمان ڕێنجە سفر بۆ یەک ئەکاتە وای فی TX بەم شێوەیە ئینتیگرێشنەکەشی بۆ نووسین ئێستا لەبەرەوەی گۆڕاوکەمان وتمان ئێکسە دیەکسە کاتە بێ هەموو وایەکان کەین بە یەکس ئەتوانێت بڵێن یەکسانە ئەمە یەک لەسەر دوو وەکو خۆی ئینتیگرێشنەکە لە باتی ئەو وایە بڵێن ئەکاتە ئێکسوان سێ فی لە باتی وایە بڵێن ئەکاتە ئێکسوان سێ فی دیX لە خوارەوەش چیمان هەیە ئەکاتە ئێکس توان سێ فی دی ئێکس بە سفر بۆ یەک یەکسانە بێ بە ئەمە ئەکاتە ئێکسی توان شەش فی یەک لەسەر دوو ئینتیگرێشنەکەمان دی ئێکس بەم شێوەیە لە خوارەوەش ئەکاتە ئێکس توان سێ فی دی ئێکس سفر بۆ ئێکس ئەگەر ئێمە ئینتیگرەیشنی بۆ وەربگرین ئەکاتە چی؟ ئێکس توان شەش ئەبێ بە ئێکس توانی حەوت لەسەر حەوت ئەمەش یەک لەسەر دوویەکمان هەیە لە دەرەوە سفر بۆ یەکە ئەمە خوارەوەش ئەبێ بە ئێکس توان چوار دابەشی چوار سفر بۆ یەکە ئەنجامەکەمان بۆ دەرەچێ نرخی وای فەتحەکەمان وای فەتحە یەکسان ئەبێت بە وای فەتحەکەمان ئەکاتە چەنە ئەکاتە ئۆپۆینتی 286 مەتر بەم شێوەیە پرسیار شیکارەکەین